Dem baş zarokin û min dît ku we pir ji zimanê kurdî hez kir. Loma ez dixwazim careke din em bi hev re fêrî zimanê xwe bibin. Hûn jî bi min re ne? Belê! Deka em dest bi waneya xwe bikin. Elfebeya Kurdî Di wanaya çûyî de me tîpa A bir. Tîpa A me got bi du şêweyan tê nivîsandin. Tîpa A ya girs yan jî mezin, tîpa A ya biçûk yan jî hûr. Û me çend nimûne li ser wan birin wek. Av, agir, enanas, ala. Em ê niha jî tîpa B bibin. Tîpeke din, tîpa dudiyê ji elfebeya Kurdî B. Tîpa bê jî bi du şêweyan tê nivîsandin, bê ya mezin, bê ya biçûk. Em li van wêneyan binêrin, navê wan nas bikin û li bin binivîsin. Wêneyê yekê hûn nas dikin çi ye? Eger we nas kir, navê wê em ê niha li bin binivîsin. Wêneyê dudiyê ew çi ye? Wêneyê sisiyê ew jî gerek hûn nas bikin. Wêneyê çarê ew jî em nas dikin. Ez ê niha van bêjeyan bixwînim, paşê jî hûn bixwînin. Bizin. Bizin. Dudu. Baran. Baran. Wêneyê sisiyê baq. Baq. Wêneyê çarê bûk. Bûk. Em van bêjeyan bixwînin û guhê xwe bidin dengê tîpa yekê.

Bûk. Navê tîpayekê ji van bêjeyan çi ye? Bizin. O tîpa sûrkirî navê xwe çi ye? Hûn kanin ji min re bêjin? Bê. Baran.

Di her bêjeyekê de çend tîp hene ji van bêjeyên niha em binivîsin? Bizin, bizin çend tîp tê de hene ka em bi hev re wan bijimêrin? Bê, yek, i, tu, du, zê, si, sê, i, çar, nê, Pênc. Çend tîp in? Pênc in. Pênc in. Beran. Beran çend tîp tê de hene? Dîsa em wan jî bi hev re bêjin. Bê yek. E di du. Rê si sê. A çar. Û nê pênc. Pêncim. Pêncim. Bêceya baran pênc tîp tê de hene. Bêceya beq ew jî çend tîp tê de hene ka em bi hev rewan jî bijmêrin. Bê yek e di du Qê si sê. Di bêjeya beq de sê tîp hene. Çend tîp? Si sê ne. Wîn jî li malê çend caran tîpa A û B li ser lênûsa xwe binivîsin. A ya mezin, A ya biçûk, B ya mezin, B ya biçûk Li van wêneyan binêrin, wan nas bikin û navên wan li bin binivîsin. Ev wêneya wî nas dikin çi ye? Eger wan nas nekir, ji dê û bavê xwe bipirsin û navê wê li bin binivîsin. Ev çi ye? Ev jî li zivistanê pir dibare û em pê dilîzin, gerek wî nas bikin. Û ev çi ye? Ev jî di bani re difire û em pê derin derên dûr, welatên dûr. Ez ê niha tîpa yekê ji van wêneyan ji we re binivîsim û hûn jî tîpên kêm temam bikin. Bê. B B Di vê bêje wêneyî de sê tîp hene. Min tîpek nivîsandî û di tîpkê min e wîn jî wan tîpan binivîsin. Di vê wêneyî de çar tîp hene wîn jî tîpên kêm temam bikin. Li ser lênûsa xwe yanî defterê yan jî li bin vîdeoyê ji min re bişînin. Di vê bêjeyê de çend tîp hene yek, di du, sê, çar, pênc, şeş, heft tîp hene. Ji me re navê wê binivisînin û bişînin. Di van tîpan de li derdora tîpa bêyê Bazinekî çêkin yanî giloverekê çêkin. Em ê van tîpan binivîsînin li ser lênîsa xwe û li dûr tîpa bê kijan tîpa bê ye ji vana bazinekî li dûrê çêkin yanê de îra. Giloverekê li dûrê çêkin. Di van bêjeyan de bazinekî li derdora tîpa bê çêk in. Me got eva tîp ne, ji nav van tîpan bazinekî li dorê çêk in. Ev jî bêjeyan e. Di nav van bêjeyan de kijan bêjeya tîpa bê tê de heye, bazinekî li dor wê tîpê çêk in. Kijan bêje tîpa bê tê de heye? Badinekî li dûrê çêk in. Niha jî em ê çend bêjeyên ku hûn nas nakin wataye wan çi ye yanê mana wan çi ye em ji we re şirove bikin yanê şerh kin. Wêne sura yanê wêne bi erebî sura. Lê nûs tiştê em li ser dinivîsin em jê re dibêjin lê nûs. Lê nûs an jî defter bi erebî û bi zimanên din jî heye. Wane, wane yanê ders. Dersa em dixwînin em jê re dibêjin wane. Tîp, tîp An jî herf bi zimanê erebî herf jê re tê gotin. Em ji elfebeya kurdî re dibêjin ji sû yek tîpan pêk tê. Me got A, B, C, D û heya dawiyê. Em ji her yekê ji wan re tîp dibêjin. Ev jî pênûs, pê nûs. Pê yane em bi wê dinivîsînin, tiştê em pê dinivîsînin, em jê re dibêjin pênûs. Pênûs yanê qelem bi erebî. Qelem. Vê şêweyî em gihan dawiya waneya xwe. Ta waneyeke din bimînin di xêr û xweşiyê de li benda me bin, zarok nû ji bîr mekin jî